Wicknell wotsamwa wopindura vanhu vese vaimucriticiza panhau yekubisa achema inokwana kuita 130,000 uh, us dollars yemotokari pamwe chete nemari yaakaisa pamusoro achibisa chema kuna mist mujuru avo vakafirwa nemhuri yavo mutsaona so wicknel chivhayo opindura kuvanhu vese vakanyora mashoko vachitaura pamusoro pechema iyi kusangana kwatinoita pano paharare networks patinobata nhau dzinenge dzichiitika munyika yedu yezimbabwe tichiti kana uri kare kekutanga kusangana nesu iva wakabaya bhatani rakanzi subscribe nekutena notification zuva ranhasi touya takabata nauya week neuchivhayo apo ah, paakabuditsa nezuro achitaura iye kuti abisa ah, motokari inokwana kuita 80000 us dollars pamwe chete ne 50000 us dollars keshi achipa kuna ronald mujuru Vanhu vava vari baba vakarasikirwa nemhuri yavo mutsaona hamukadzi pamwe chete nevana 5 panguva yeholidhe yaeaster aso uh, wikno chivhayo mashoko akanyora akazivisa kuti uh, varonald amujuru vaende kunokollekta motokari kuna victor sezvinoitwa nawiknel nguva nenguva asi mune vaikomenda vaiti uh, hatione Ah zvine remekedzo zvekuti chinhu chechema unoudza munhu afirwa ari pakuchema kuti aende kunocollector zvakaita kuti masocial lighter akasiyana siyana akomende anosanganisira royal minty anyora achiti ah, muri kutukirei ah, asi ari kutombobvunzawa wani kuti zvinoda here wiknel intention iri bhowa hayo asi zvine kakutsvinya anoenda kunotambidzwa chema munhu ari emotional state yakadaro adii kungonobata maoko achisiya chema yacho wakati i thought as much He, hai he should have sent vanhu nechema yacho hakana kuenda iye inga first lady vakanobata maoko ndo mashoko ainyorwa nevamwe koita zvakare akanyora anonzi enthias anozivikanwa munyika yezimbabwe akanyora achiti dsr wicknel hamaita abasa achose nekunyaradza ana ronald nechipo chemudziyo uyo pamwe nemari asi chikumbiro changu Maringe netsika dzedu isu vatema, mari yechema kana chipo chechema hachiite zvekunzi ozonopuhwa nanhingi. Chema inototumirwa kwaikuita nhamo kwacho zvinogona kuva chinhu chakaoma zvikuru panguva ino kuti Ronald asimuke kufamba kufambira chema murume uyu ari panguva yekutambudzika handisi kukushorai nerudo rwamakaratidza kwaari panguva ino yekurwadziwa kwake asi kungotiwo zvinogona kurema dai matuma victor aendesa chema iyi in person kukanya, uh, kukanya Hurangana mkoma to mashoko anyorwa naEnthias ah, Wicknell akaresponda panhau iye achiti iye ah, iye Nyakupiwa ari kufara akati akafona aine mukomana wake achitenda zvakanyanya achiti vachivhayo Mwari ngaakuchengetei saka kwa Victor anoenda anoenda hangu izvozvo makuseni ano ndikati send your id so you go and after a day or two when your car is registered in your name zvikanzi ndinotenda mandinyaradza so zvima opinion zvevarombo uh, zvevarombo vepasocial media vasingade kuona chinhu chakanaka Ah, chakanaka ini hangu handina basa nazvo ko kungoti sa magona muri ah, muri chibaba iwe enthias kubva zvawakazvarwa hausati wambobata 50000 cash and net worth yako is obviously way below 10000 but apa mwana wemumwe munhu netsitsi abvisa ah, 130 Ah, Thousand, kubatsira munhu waasingazive waasati akambo asangana naye. Learn to give credit where is due zvakanzi chakanaka chakanaka mukaka haurungwe ndo mashoko ari kubva kuna wikno chivhayo vanhu vakati problem yadhafo anofunga kuti maproblem ese anopedzwa nemari ehe vanhu veruzhinji vari kukomenda vachitaurawo pamusoro pechiitiko ichi mushure mekunge wikno chivhayo Aita zvekudeedzera kuti munhu ndaende ndopihwa mari kwaVictor ndaenda. Vanhu vakati munhu anosumuka ari panguva yekuchema here? Hama dzemukadzi dzinozoti chii dzichiona kuti murume haa ari kutoenda kunotora e, zvinhu zvechema haa zvekunzi ari kuchema mhuri yake. Vanhu vakati nyange akachizofamba nemotokari iyi vanhu vanenge vachiti uh, mashoko akasiyana siyana kuti ah, mhuri yake yakaurayiwa ndiyo mabhenefiti ezvinhu zvaapiwa ndidzo nhau dzataiva tikabata pano pachannel yenyu uh, rad networks patinouya tichikuigirai nhau dzakasiyana siyana ndokutendai nekutsigira